Ade akye, ɛnnɛ yɛ da foforɔ, na m'ani agye sɛ mahyia wo. Me din de Ɔkyeame Benedict. Ɛnnɛ, asɛm ketewaa bi ana woyɛ Ghanani na yɛ aberanteɛ a woasi so, na Nyame yɛ w'adom na wotumi nya data te sɛ deɛ me manya bi na mede wɔ Facebook no a, Na se yɛhwɛ videos no na yehu wɔn a wɔredi atɛm no a, wɔn wɔ amanɔne no. Yɛ a na mepɛ se yɛbusa wɔn asem bi na se wɔbetumi ayi y'ano a, anka ɛbɛboa wo a wohwɛ me na yɛahu deɛ yɛn nso yɛbɛyɛ. Mehyɛ aseɛ sei, woba a, na wohu me link no a, na wohwɛ na sɛ asɛm no a meka no bɛboa a, anaasɛ wɔ sɛ obi te bi a, na wahyɛ. Mepɛ sɛ yɛbusa yɛn nuanom a wɔwɔ amana no sɛ, sense a Ghana bɛtɔɔ hɔ a yɛhuu sɛ Ghana ɛda hɔ a Kwame Nkrumah pagyaa ne nsa de kyerɛeɛ sɛ forward ever no, Ghana maa n'akyi biem. Yɛkɔ yɛn anim. Ɛyɛ wrong pace a Ghana yɛafa sɛ yɛdeɛ ɛse inflation nko ara na yɛde bɛyɛ adwuma but deflation deɛ ɛmfa bi nyɛ adwuma. But ɛnɛ deɛ mebusa yɛn nuanom a wɔwɔ akwantuo, wɔwɔ amanɔne no sɛ adidi atɛm adɔɔso. Adidi atɛm no adɔɔso. Obiara wɔ n'adwene a ɛwɔ so ɔkyerɛ. But mebisa sɛ, adidiatam a mofiri diiɛ no, ɛdeɛn nsakyeraeɛ na ɛde aba? O, ɛyɛ wo a woadwene ana wode ka because phone yɛ nyinaa yɛde yɛ bie. But deɛ woyɛ no, are you educating obi anaa? Yɛdi atɛm, yɛdi atɛm, yɛdi atɛm, ɛnam sɛ yɛte amɔnane. Adwuma bɛn na wowɔ Ghana woyɛɛyɛ a wode nyaa sika tumi tuu kwan kɔtena amanɔne ɛno na yɛyɛ pɛ si yɛhu adwuma ni ghana yɛsu adwuma ni ghana ɛyɛ nokorɛ adwuma ni ghana but kwan bɛɛ so na afaa so a wokɔduu amanɔne hɔ ɛnyɛ didi atam na wodidi atam na ɛde nsakyeraeɛ bɛbɔ yɛpɛ si yɛhu deɛ na wowɔ ghana na woyɛ a nyankopɔn yɛ wadom a wotumi de tuu kwan no ɛno ana yɛyɛ mu bi yɛpɛ atie Nana Addo yɛ aboa, ɔhene bi yɛ kwasea na nsesɛ biribiara o. Ɛde adwuma na awɔ Ghana na woyɛ a Nyankopɔn hyiraa wo nsa ano adwuma so a wotumi de tuu kwan. Yɛyɛ mu bi yɛpɛ sɛ yɛhu, yɛnyɛ akwadwofoɔ. Ka deɛ na wowɔ Ghana na woyɛ no, adwuma a na woyɛ a Nyame boa wo a wotumi nyaa sika de tuu kwan, ne yɛn nso yɛnya bi ne yɛmfa ntu kwan. Adidi atɛm no adɔɔso. Wokɔ no ne yɛ kwae nyɛ. Wokɔ no ne yɛ ni hospital. Wowɔ Ghana no ne yɛ school yɛ school system no education system na nyɛ. But kwae bɛɛ so na wotumi kɔduru amanane hɔ. Adidi atɛm no adɔɔso. Ɛyɛ wo a wadwene na wokyerɛ deɛ. But deɛ mfasodeɛ ana wo followers no nya firi mu. It's all about insult the end of the day na di ade na wo educate the system is working 24/7 wokɔ aburokyire na wonya dollar ne kakra no wode baa Ghana na nka wode system na wo ɛwɛke wɔ hɔ no wode saa system ne bɛka ho a anka at least unemployment wobɛtumi ate so nti the system is working you are enjoying over there ana wodi atɛm ana egu afuom na adi atɛm ɛnyɛ problem but ɛde adwuma na awɔ ghana na woyɛ a wotumi de tuu kwae no ne yɛn nso yɛmɛyɛ anaasɛ yɛnkɔyɛ saa adwuma no bi because ebi awɔ ghana na anyɛ doctor na anyɛ nurse na anyɛ teacher ni ɛde adwuma na na woyɛ ne yɛn nso yɛnkɔyɛ bi Enough of the insult. Adidi atɛm na dɔɔso. Woba page no so a na wahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi a ɔno nso bɛka n'akoma no ɔbɛtie na sɛ saa na ɔte a anaasɛ saa adwene no bi wɔ ne tirim a ɔnyan mfa nto hɔ adidi atɛm adwene no ɔnyan mfa nto hɔ na rada ɔma adikati yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ na ɔyɛ no Ghana ɛboa no yɛn nso yɛbɛyɛ bi na asi yɛ yie. Yɛn nso yɛbɛyɛ amena si yɛ yie. Ɛnyɛ kasa no na seesi a Ghanafoɔ yɛhia o. Yɛpɛ adeɛ a ɛde nsakyeraeɛ bɛbrɛ yɛ mmeranteɛ no. Yɛpɛ adeɛ a yɛ mmeranteɛ no nso yɛde yɛn nsa bɛyɛ na sika abie bɔtɔ mu. Adidiatɛm no ɛyɛ. Adidi atɛm na ɛyɛ. Wobɛtumi anya lot of viewers wɔn mu wɔn hwɛ deɛ wɔreyɛ no but the end of the day are you educating them? Are you educating them? No, it's too much. Ɛdɔɔso dodo. Obi anya akɔnya no odi atɛm because of wobɛnya followers because Ghana saa na ɛteɛ. Sɛ woantae Ghana wonya dɔ. The moment a wobɛtae Ghana no na wanya dɔ. But yɛn mu bi no yɛntae Ghana, yɛpɛ sɛ Ghana yɛ yie but adidiatɛm no monte so. Sɛbi yɛwɔ nyansakwan bebree a yɛfa so kasa. Nnipa w'ano kasa ama yɛtumi hu baabi a wofiri. W'ano kasa tumi yi wo ka. Woka asɛm a sɛbi to sɛbi wɔ ho ne kwae na ho. Na sɛbi kura yɛ didi atam ɛsiane sɛ yɛ mesrɛ me ka bi nti sɛ wo kasa no ato sɛbi a wadi atam waka awie the system is working a ɛwɛke wɔ abokyiri hɔ mo ba Ghana mo bɛbi adwuma na agu because of deɛ mo yɛ no wɔ abokyiri hɔ nyɛ saa na mo de ba Ghana imagine sɛ woanya sika kakra, wode aba Ghana sɛ wɔde ba abɛyɛ adwuma. Wofaa nipa no a ɔreyɛ adwuma no, sɛn na na wode tua ne ka? Ɛno nti nipa no a na ɔreyɛ w'adwuma no, ɔdɔ bɛn ana na ɔde yɛ w'adwuma no? The system that is working, woantumi amfa ama Ghana ammɛyɛ adwuma no wɔ Ghana, nti wo se Ghanafoɔ bi yɛ akwadwofoɔ. wɔsɛ Ghana wodi adwuma no agu but system na ɛyɛ adwuma wɔ hɔ no a mode di atɛm no moba fie a momfa nyɛ adwuma moba fie a momfa nyɛ adwuma sɛ moyɛ container mode mo toilet tro no mode mo toilet pipa no mode mo dɛtɔ no mode mo shampoo ne ba na mode mo mo ne anwa ne ba yɛn mo na the system is not working yɛn ne yɛtɔ die Ɛno nti, momma yɛnhu kwan a mofaa so a mukoduru amannɔne hɔ. Na sɛ mo mo nneɛma na mode ba ne yɛbɛgya ato, yɛbɛgya atɔ ne yɛde ato susu ne yɛde aba hɔ a yɛde aba hɔ bi. Yɛde aba hɔ bi. Adidi atɛm no dɔɔso no, obiara fa fon a ana meka me mede fon na atwa video no. By the end of the day no, make sure sɛ deɛ wode ba no, deɛ ɔrehwɛ video no ɛbɛsua biribi afiri But mo mmie nhu kwan a mofaa so duru hɔ. Moadane kyɛkyee. Moatena dɛnkyɛm akyi atwa nsuo ana mobɛka sɛ dɛnkyɛm ano yɛ kɔ. Ghana no a na ɛnyɛ no, ɛno mu na motena mu na moyɛ adwuma na mode kɔtena amanɔne. Enti adwuma bɛn na mowɔ Ghana na moyɛ a motumi nyaa saa sika no de tuu kwae? That is the question ɛna mebusa wo. Enough of the insult. Enough of the insult. Adidi atam na dɔɔso. Sɛ grass nko a yɛnwe grass. Wowɔ Ghana no na nyɛ grass nko a o but na woyɛ adwuma before sɛ wotu kwan kɔhu grass no. So wowɔ Ghana de adwuma na na woyɛ. Yensuro sɛ yɛn nsase resɛe. Obiara de n'ano tum. But it does not mean sɛ aboa kwasea ahemfo agyimifoɔ. No! Sɛ wodwen sɛ panin ne fie a, daasɛm bɛto wo na abom sɛ panin wɔ fie. Esiane sɛ Akanfoɔ nwoma etire mmiɛnsa yi mu mmienu ɔse wonni panin adue. Ɔse wonni panin adue. Nnipa rehwɛ, enti educate yɛn ne yɛn nso yɛhu deɛ woyɛeɛ a wode kɔduru aburokyire hɔ na ɛmmoa yɛn. Na ɛmmoa yɛn. Sɛ nyame nso ayɛ w'adom na woanya sika tam a, momfa bi mmra fie. Momfa sika no ebi mmra fie na ɛmmoa yɛn. Anaasɛ mommɛbi adwuma wɔ fie na yɛnya saa adwuma no bi. Sɛ moanya mo ho tam na system no nyɛ adwuma wɔ Ghana na sɛ system no yɛ adwuma wɔ baabi a mowɔ no a, ɛyɛ Ghana yɛ system nyɛ adwuma. Mommra fie na system no a ɛyɛ adwuma mo bɛ apply the same method no wɔ ha. Mo na mote akwantuo mu a modi atɛm a monya mo adwene sɛ the end of the day mo achieve biribiara mo achieve hwee. Fame a na moanya, moayɛ famous. Mo kasa nkurɔfoɔ bɛtie but the end of the day mo educate yɛ. Mese mo hyɛ aseɛ educate yɛ ɛde ɛkwan a mofa mu abrabɔ a moafa mu ansa na mokɔ akɔpie baabi a mowɔ no ɛyɛ na mo enjoy no asɛdeɛ moka no. Ma mo mema mo clear example. Covid yi yɛ kɛse no. some of you people you run away from your glass eh you run away from your glass houses no ɛbɛtena mpapadan no because of mo pɛ save life mo pɛ sɛ mo mo nya safety eti mo dwane firi glass mu ɛbɛtena nwura mu. Mo mu bebree baa fie because of the fear and panic a na ɛhyɛ wiase ma. So mo pɛ baabi a na mo ho bɛtɔ mo nti mo baa fie. Anomaa wu soro a ne ntakra ɛba fam. Enti nyɛ sɛ mo te US hɔ, mo te German hɔ, mo te London hɔ. Enti mo bɛtoto bo aba paaki so. Mo nhyɛ aseɛ educate yɛn Ɛkwan a mofaa so kɔduru hɔ, mowɔ Ghana adwuma a na moyɛ, na yɛn nso yɛn stati bi. Ɛsiane sɛ mo a mokasa, nyɛ mo nyinaa na mokɔɔ university, nyɛ mo nyinaa na mokɔɔ training college, mo borɔfo te sɛ me die yi ara, ana one two one two one two. yɛdi kɔduru baabi. Nti adwuma bɛn na na mowɔ Ghana na moyɛ a Nyame boa ma mokɔdu amanone hɔ a mode di yɛatam se yɛte nwuram? Yɛgye tom, yɛte nwuram, yɛkwae nyɛ. Nti yɛyɛ mo bi pɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ adwumaden na nka yɛba mo hɔ bi. Mowɔ Ghana de adwuma na na moyɛ ne yɛnyɛ bi. That is the gospel truth. Ɛde adwuma na na moyɛ no wɔ Ghana mode kɔduru amanone hɔ ne yɛnyɛ bi. Ɛde di atɛm na dɔɔso. Ɛyɛ wo a wadwene. Wobɛtumi adi atɛm. Baa nipa no a wɔhwɛ wo no, ɔhwɛ video no wie a, ɔbɛdidi. Kyerɛ no kwan a na afa so didi wɔ Ghana na ɔno nso ntumi nidi. Enti sɛ covid no maa nipa bebree a mowɔ amɔnɔne a na mogye di sɛ hɔ yɛ heaven no, modwane baa fie deɛ a, monka nhunu sɛ monhyɛ aseɛ nyɛ nsakyeraeɛ bi wɔ fie ne mo abusua mu. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo abusua mu nso hyɛberɛ no ɛbɛsesa. Sɛ wote grass mu wɔ aburokyire hɔ a, Kofi Annan bɔɔ ne bra, ɔbɔɔ ne bra nyinaa dodoɔ no ara wɔ grass mu. Ɛnso ɔwuu yɛn ne funu no yɛde bɛhyɛ atɛkyɛ mu wɔ Ghana. Enti sɛ wote grass mu no a, sɛdeɛ nantwie kɔ di a, anka nantwie to no, wokɔmfo ekura wo no, wokɔmfo ekura ɛbɛfiri wo nsa. Steve Wonder mo a yɛwo wɔn wɔ abrokyire hɔ no, wɔn agya grass no wɔ so wɔn rebɛtena Ghana o. Enti sɛ wote amanɔne na wodwen sɛ Ghana yɛ nwura mu enti atɛmdidie nko ara na abɛtumi de ama yɛyɛ youth no na yɛde adi yɛn mpanimfoɔ atɛm a, ɛnyɛ no na youth no yɛyɛ mu bi yɛpɛ. Deɛ yɛpɛ ne sɛ monkyerɛ yɛ deɛ na moyɛ no Ghana a motumi de kɔ amanɔne. That is the Question a merebisa wo. So wo a woyɛ blogger na woredi Ghana atɛm, wo a woyɛ hwan na woredi Ghana atɛm, wode wo phone si wo so te sɛ deɛ mede me phone asi me so no a, educate before sɛ wobɛdi atɛm. Ka sɛ mewɔ Ghana na meyɛ Fitani. Ana Nyame yɛ adom na metumi bɛduru ha? Enti woyɛ abranteɛ anaa ababaawa na wasi so a, pɛ biribi yɛ. Na ɛwom sɛ Ghana ɛɛden ɛɛden ɛɛden, by the end of the day no, wobɛtumi de adwane abɛtena glass mu bi. Simple. Adidi atɛm na dɔɔso. Na mesrɛ nso sɛ, sɛ bi mpanimfoɔ a wɔwɔ Ghana, yɛse ɛka Ɛna nti na na aka ɛtoɔ. Sɛbi adidi atɛm no yɛn mu bi wɔ hɔ nom a anka yɛn pɛ sɛ yɛn mma ɛbɛnya access to adidi atɛm a yɛdidi mpanimfoɔ ani a atere ani ntɔn. Eti Ghana mpanimfoɔ mesrɛ mo, mo mu bi nom nneɛma a mo yɛ nti ama nkurɔfoɔ di mo atɛm a yɛyɛ mu bi yɛ a na yɛ ya. Ɛsiane sɛ etire wɔ hɔ a kotodwe yɛmfa kyɛ nhyɛ no, na dunsini nso si afuo mu a, yɛtoto yɛn ani ne anyɛ nipa ansoa yɛ dunsini ne soa yɛ. Sɛ mo wɔ fie na sɛ mama nkurɔfoɔ mo ne yɛ a moyɛ nti yɛdi atɛm yɛdi atɛm ɛna akora bi atumi di panin atɛm ɛna mo mpanimfoɔ asɛ bi a moagya ato hɔ monhwɛ na monsesa mobɛtumi ayɛ ama no aboro so Kwame Nkrumah funu nea ɛbɛnya nka yɛbɛtu ne asɛ asie ne foforɔ ɛsiane sɛ yɛnim adeɛ a wayɛ aboa yɛ enti sɛ wo nso bɛnya akwanya sɛ woredi ghana so a busa ho sɛ ɛde ade na memɛtumi ayɛ ama Kwame Nkrumah nso sɛdeɛ yɛbɔ ne din abɔ me nso me din bi ɛde bi atam na ɛba na menyi ni sɛ ɛtoɔ bɛtwa ɛsiane sɛ Obiara pɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛgye din. Ba mpanimfoɔ mesrɛ mo, momma kwan no nsi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ntateɛ ntumi nwura dan anim. Yɛyɛ mu bi, yɛ a na wɔdi mu atɛm a ɛyɛ ya. But ɛdan ho nso pae a ntateɛ nya kwan wura mu. Enti mo moama dan no ho apae ana yɛdi mu atɛm. Enti me nuanom a mowɔ amamɔne, me nsa da me nsa yam. Monkyerɛ yɛn deɛ na moyɛ no wɔ Ghana a motumi de tuu kwan a ɛnnɛ Nyame adom ɛrekɔ yie ma mo. Na sɛ moma yɛn yɛhu a, yɛn nso yɛbɛyɛ saa nnwuma no bi. Yɛntena hɔ sɛ yɛkyinkyina aban na ɛnyɛ. Na baabi a mowɔ yi koraa mpo no, baabi a mowɔ yi koraa mpo no, ɛnyɛ adwuma biara na yɛaba yɛ adwuma. Individuals no, Anaa citizens no adwuma dɔɔso kyɛn aban deɛ no nti sɛ Nyame yɛ adom na sɛ monsa sɔ bi mu a monfa bira pie na momɛyɛ adwuma anaa momɛbie adwuma no yɛnso yɛnya bi nyɛ na aban no ɛkɔm ɛnwono adidi atɛm no adɔɔso. Medin de Ɔkyeame Benedict, Nyankopɔn nhyira wo. sɛ wahwɛ me. Hyɛ video no, Deɛ sɛ bese pa ne nkoni ahaban yɛ tase ne ɔbanyansafoɔ. Ɔbanyansafoɔ bɛtie asɛm yi, na ɛbɛ ɔbɛgyina so pam na ɔde bɛyɛ adwuma. Yɛn mma ne ɛba no bɛhu adidiakyɛm a yɛdi mpanimfoɔ a ɔkyena bi wɔn de bi bɛyɛ no. Ɛsiane sɛ sɛ ɔde nsa tene obi so a, deɛ aka nyinaa hwɛ wo. Ɔkwasea na ɔsɛ Ɔde wo bɔne me. Ɔde wo bɔne me. Sɛ me me kasa wo nanso kasa wo a yɛ mmienu nyinaa obiara se me me. Nyankopɔn nhyira wo sɛ wapɛ me page. Bye bye.